Tibod ti'n clywed pobl fatha Peter Kay yn siarad am fatha gigs cynta nhw a maen nhw'n deud fatha o o'n i'n perfformio o flaen chwech o bobl yn y Fringe pan o'n i'n fatha ddim yn enwog o gwbl. So ma' ni yn neud o flaen hanner cant o bobl ag i powb adra yn eitha nerve-racking dydi? T'o'? A 'dyn nhw'm yn bobl sy'n mynd i weld comedi bob wsos chwaith. Fy rheinallt, ma' 'na storis lle ti'n teimlo had to be there. Ac oedd, oedd o'n deud lot o heina lle dwi'n siŵr ar y pryd yn y sefyllfa oedd o'n ddoniol iawn. Oedd trio gael o'i weld be oedd o'n ffeindio'n ffynnu oherwydd bod yna ar y pryd a be oedd cynulleidfa mynd i gallu unieithu efo. Ond mae wedi dweud bod wedi meddwl lot amdano fe ers hynny. A so dwi'n jyst yn gobeithio bod yn gwneud hynna, really. Felly mae'r dyn nesaf yma wedi bod ar Rownd a Rownd. Os rhywun arall wedi bod ar Rownd a Rownd, siwr o fod, statistically. Llaw i fyny, pwy sydd wedi bod ar Rownd a Rownd fan hyn? Come on, na, dwi ddim wedi. Os oes rhywun yn gweithio ar Rownd a Rownd fan hyn, call me. Gynna fi cerdyn fan hyn. Ie, yeah, zoom in ar hwnna. Hei, hei. S4C. Dwy ieithog, wrth gwrs. Rhaid gofyn bod yna rhywun yn watch dros y ffin. Slow-mo?
Iawn so yym ma'r ddau o'noch chi 'di bod, sgynnoch chi unrhyw cyngor munud dwytha? Mwynhau joio fo. Gwena?
Ie. Lle 'di glaneuthwyd training?
Hynna. Hynna?
Ie.

Reit ta, da chi'n abod fi fwy fatha uh, calm o rownd a rownd. Dwi wedi bod yn eitha parchus es 8 mlynedd a hanner, 9 mlynedd. Do'n i'n cael deud yn byd mwy na uffarn. Ond heno, mae hynna mynd trwy'r ffocin ffenast na fanna. Dwi'n deitha chi hynna o'n. Uh, o hynna'n deimlo dreit um, braf, actually, di gwir, hang on. Um, Ffycin hell! Oh. Sa rwy'n yn gwatsiad rownd a rownd yma. Peidiwch â bod, peidiwch â bod ofn, dio'm byd i bod cwilydd ohono fo. Ella bod o, actually. Um, dwi rwan yn gyrru loris uh, allan o geirwan. Pan fo hynna, ddoniol? O'n i'n mynd i sgol aff o fanna, mae rhaid ddeud. Uh, Ia, so dwi yn gyrru lori ers rhyw uh, bythefnos, dair wsos o'n. A pan nes i basio'n hest, iawn, y cyngor ges i gen y person a thysgu fi oedd yn un, bita'n iach achos ti'n isio endio fyny'n gla fi, ac yn ail, Oedd paid a talu gormod am yr yy merchaid y nos. Dwi 'eb 'di cael un eto yym dwi dwi wel dwi dwi 'eb 'di cael un yn y cab efo fi 'lly t'o' ond yy nes i gyrraedd y swyddfa 'wan a mynd efo'n llwyth cynta a dyma nhw'n deutha fi lle 'da ni'n gyrru chdi heno? Yn yn y lay-by fyddi di'n cysgu yno fo t'od ma' 'na ma' 'na ddipyn o yym yy comings and goings yna. Nathon nhw ddeud Yr unig beth ti'n gorfod neud, ti'n cael cnoc ar y drws, os ti'm licio i, ti'n cau drws arni, os ti'n hyll, t'o'? Yy, so, dyma fi'n cael cnoc ar y drws, iawn? Mae, mae hyn yn efengyl i chi 'wan, iawn? Nath hi ffocin gau drws arna fi! So, yy...
Mae rhaid fi ddeud, dwi'n nabod a di gweld bobl sy'n neud comedi s- lle dwi di bod yn gwylio nhw a dwi'n meddwl, O, bechod! A maen nhw'n dod off, maen nhw'n mynd, Waw oedd hwnna'n amazing. A ti'n meddwl ok oedden ni'n mynd i'r un stafell t'o'? Lle yn yr un modd ma' 'na lot o bobl yn dod off mynd odd hwnna'n ofnadwy a ti fatha na oedden nhw'n chwerthin loads so ma' sut ti'n sensio'r gynulleidfa wahanol hefyd. Be am trio cwpwl o yy yy yy yy gags iawn? Yym. Be nath Cinderella pan nath hi gyrraedd y bol? Be? Na? Dach chi'm yn licio hwnna? Be dach chi'n galw yy terrorist blin? Am hyn a mwd.